Da géif ech proposéieren, dass mer ufänken. Gudde Moien alleguer. Merci, dass Der komm sidd. Mir wollten Iech haut e bëssen en Update gi par rapport zu eisem Fuerderungskatalog, Um Niveau vum Accord salarial de la fonction publique, am Fong och den Argumentaire, firwat mer menge mir missten do dobäi sinn, nach eng Kéier méi am Detail explizéieren. Et ass elo esou, datt mer deen de 26 Oktober un de Minister Marc Hansen geschéckt hunn. Mir kruten awer bis haut nach keng Äntwert. Dat heescht, mir wëssen och net, ob mer dës. dann dobäi wieren, contrairement zu de leschte Joren, mir awer och mol nach keen Accusé de réception kritt. Dat heescht, mir wëssen och net, ob d'Verhandlunge schonn am Gaang sinn. Op d'mannst déi lescht Woche war ze héieren, dass se nach net am Gaang wieren. Elo si mer da e bëssen an der Wartehaltung. Iert ech awer elo e bëssen op den Detail aginn, wollt ech nach d'Leit virstellen, déi mat um Dësch sëtzen. Dat wier d'Joëlle Damé, Presidentin vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft vum OGBL, de Georges Meerens, Vizepresident vum OGBL a President vum Landesverband, an op der anerer Säit hu mer de Christian Sikorski, Zentralsekretär vum Syndikat Öffentlechen Dengscht, OGBL-Landesverband. An den Thomas Klein, President vum Syndikat Santé a Sozialwiesen. An ech sinn de Frédéric Kreyer, Member vun der Geschäftsféierung a nonner Zentralsekretär am SEW. Jo, zanter deem, datt mer de Fuerderungskatalog un de Minister Hansen geschéckt hunn, gouf et relativ vill Diskussiounen, vläicht méi wéi soss, am Virfeld vun den neie Verhandlunge vum Accord salarial. Insbesonnesch nodeems eng Etüd vum Minister ganz kuerz lo virun den neie Verhandlunge verëffentlecht krut, déi schonn zanter e puer Joer iergendwou annoncéiert war, wou et am Fong ëm d'Accessoire vun der Remuneratioun vun de Fonctionnairë geet. Mee hu gesinn, datt lo net déi virun allem Echo fonnt hunn an der Press an an der ëffentlecher Debatt, mee am Fong nëmmen eng eenzeg Zuel. nämlech déi Zuel vun 8.688 Euro, déi e Fonctionnaire beim Staat géif no där Etüd am Duerchschnitt verdéngen 2021. Komescherweis steet déi Zuel an enger Tabell, wou just ënnendrënner nach zwou aner Zuele stinn, déi vill manner zitéiert goufen an déi d'Leit net sou schéngen z'interesséieren. Do steet nämlech och de Mëttlere Salaire vun engem Employé beim Staat, dee läit bei 6.742, an dann ass och de mëttlere Salaire vun engem Salarié beim Staat, deen ass schonn däitlech manner spektakulär, wann ee sou wëll, dee läit bei 3.987 Euro. Natierlech war elo d'Diskussioun, wéi kann een dann bei anscheinend sou héije Salairen iwwerhaapt nach dohinner goen, an an engem Accord salarial elo och nach eng punktuell Erhéijung fuerderen. An den OGBL ass jo dann och no bausse gaang an huet souguer 5 Prozent gefuerdert. Fir wat wëlle mir lech och e bëssen erklären, fir wat mer fannen, dass déi 5 Prozent justifiéiert sinn. Wat een awer muss wëssen, ass, dass déi dräi Kategorië vu Leit, déi ech elo genannt hunn, bei wäitem net déi eenzeg Leit sinn oder dat eenzeg Personal ass, wat ënnert den Accord salarial fält, wou mer emol direkt, déi direkt drënner falen, d'Agente vun der CFL, do schaffe mëttlerweil eng 4.700 Leit, déi do net mat gezielt ginn, déi net an där Moyenne optauchen. Dann hu mer natierlech all déi, déi, bäi, wéi eigentlech och schonn d'Salariéeë beim Stat, indirekt vum Accord salarial ofhänken. Well do hu mer insbesonnesch déi 28.000 Leit, wa mer dat richteg schätzen, vläicht sinn et der esouguer méi, déi an de Spideeler, am Sozialsektor, am Fleegesecteur schaffen, also ënnert den FHL, SAS-Kollektivvertrag falen, deen iwwert säin Artikel 28 jo och un d'Entwécklung am Accord salarial gebonnen ass, an dann eben och nach all d'Salariéë bei de Gemengen, déi am Allgemengen, bah, déi och an hire Kollektivverträg eegentlech Artikelen hunn, déi eng Verbindung zum Accord salarial hierstellen. Do menge mer, dat wieren ongeféier 6.000 Leit, do hu mer awer och keng genau Zuelen, plus nach d'Beamte bei de Gemengen. Wann ech awer elo déi déi véier Personaltyppen zesummenzielen, wou den OGBL largement majoritär ass an déi ebe vum Accord salarial ofhängen, eben den FHL, den SAS, d'Salariéë beim Stat an d'Salariéë bei de Gemengen, komme mer, wa mer dat do zesummerechnen, bei 41.000 Leit. Dat sinn der am Fong méi, wéi der an der Fonction publique au sens strict schaffen. Och do goufe viru kuerzem d'Zuele verëffentlecht. Et goufen Enn 21 e bësse méi wéi 20.000 aktiv Fonctionnairen an 9.600 Employéen, nieft 2.374 Salariéen. Dat heescht, datt mer awer an deenen. Secteure wou mir iergendsch majoritär sinn, insgesamt méi wéi 10.000 Leit méi schaffe wéi an der Fonction publique au sens strict. An et ass och aus där Iwwerleeung eraus, datt mer iergendsch, jo scho länger d'Fuerderung hunn, datt et iergendsch net méi ugeet, datt mir an deene Verhandlunge guer net dobäi sinn, well letzten Endes gëtt do iwwert d'Käpp vun de Leit, iwwert d'Käpp och vun de Gewerkschaften, déi d'Leit vertrueden, Décisiounen geholl, déi eis awer bannen, besonnesch, an do wäert de Georges Meerens nach drop agoen, ass dat bei der Eisebunn de Fall, wou déi jo, déi am Fong guer net kënne mat verhandelen a keng an eegenschten Accord salarial eent zu eent ëmsetzen, an eben indirekt och par rapport zur Evolutioun vun de Salairen an all deenen anere Beräicher, déi ech genannt hunn. Dat ass, mengen ech, awer scho wichteg ze gesinn, wa mer dovunner schwätzen, wat et bei onserer Fuerderung, och bei eiser Lounfuerderung ebe fir den Accord salarial geet an och par rapport zu enger Partie vun deenen anere Fuerderungen, déi mer gestallt hunn. Dat heescht, dat ass fir den Ensemble vun all deene Secteuren. An et ass esou, dass an all deene Secteuren elo, eebe weinst de Resultater vum Accord salarial, et zënter 2018 eigentlech, bon, zum Deel sinn do nodréiglech nach Saache vu virdrun ëmgesat ginn, mee am Fong hu mer zënter 2018 keng Punktwäerterhéijung gehat an domadder eigentlech och keng Lounentwécklung Ausser dem Index. Et ass awer och esou, ech sot et scho, mir sinn do iwwerall largement majoritär. Mir hu souguer zum Deel wäit iwwer 50 Prozent. Beim Landesverband steet och ausser Fro, dass e fir de Secteur vun der Eisebunn representativ ass. En hat bei der Wahl vun der Chambre des Salariés 59,68 Prozent an zwee vun dräi Sëtz, bei den Delegéiertewahle 55,4 Prozent an 69,2 Prozent vun den delegéierte Mandater, dat ass am Fong e bëssen eng Ausnam am ganze Loungefüge zu Lëtzebuerg, datt deen do ganz ausse vor ass aus deene Verhandlungen. An dat nämmlecht gëllt eegendlech och fir déi aner Syndikater. déi eben och an hirer, bah, an der Capacitéit, wat se kënne verhandlunge limitéiert sinn, doduerch datt se selwer net dobäi si bei de Verhandlunge vum Accord salarial. Dobäi kënnt och nach, datt mer natierlech och an der Fonction publique selwer jo awer och vertruede sinn, wou mer eigentlech zënter datt et den OGBL gëtt, d'Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft, wou, largement majoritär Fonctionnairen an Employéen dra sinn. Mir sinn och zum Deel an anere Beräicher vum Fonctionnariat, wou mer eis och weiderentwéckelen. Dat gesäit een och un eise Resultater bei der Chambre des Fonctionnaires, wou mer d'lescht Kéier zwar net an alle Gruppen ugetruede sinn, mee an deene Gruppen, wou mer ugetruede sinn, am Allgemengen tëscht 15 an 20 Prozent kruten, ausser am Enseignement fondamental, wou mer iwwer 34 Prozent kruten. Dat heescht, mir sinn do zwar net majoritär, dat ass kloer, d'CGFP, dat stelle mer, wat stelle mer net, streide mer net a Fro, jo, stelle mer net a Fro, mee mir sinn awer och keng Quantité négligeable a mir vertrieden eeben och do nach mat Leit. Bon, an aus all deene Grënn hat mer och, nieft der Fuerderung beim Accord salarial elo dobäi ze sinn, Nach doriwwer eraus, an dat wier den éischte Punkt vun eisem Fuerderungskatalog eigentlech, deen Der och hei leien hutt, dat wier eigentlech och de Modus vun deene Verhandlungen z'änneren, andeems mer da global Verhandlunge fir de ganzen ëffentleche Secteur hätten. Dat heescht, datt an deene global Verhandlunge géif eigentlech déi Lounmass festgeluet, déi dann an den eenzele Secteuren, an ech hu se scho genannt, dann am Fong ze verdeele wier. An de Rescht wier dann eeben um Niveau vun den eenzele Secteuren ze verhandelen. Woubäi mer awer gläichzäiteg och fuerderen, an déi global Verhandlungen, all déi Beräicher vum ëffentlechen Déngscht nees mat anzebannen, déi historesch iergendw ee Lien hate mat der Lounentwécklung vun der Fonction publique an dat haut nëmme hunn. Dat ass notamment de Secteur vun der Universitéit a vun de Centres de recherche. wou mëttlerweil eng grouss Diskrepanz besteet par rapport zur Entwécklung vun der Fonction publique, och wa mer déi elo e bësse gebremst kruten duerch d'Aféierung vu Kollektivverträg. Mee virun der Aféierung vun de Kollektivverträg ass jorelaang, an d'Halt vun der Uni 16 Joer laang, guer näischt geschitt um Niveau vun de Léin. An mir konnten eis Verhandlungen eeben nëmmen op deem Ufänken, wat zu deem Zäitpunkt bestan huet. Ähnlech Situatiounen sinn um Laboratoire national de la santé, wou mer un engem éischte Kollektivvertrag am Gaang sinn, hoffentlech geschwënn ofschléissend, dass d'Lag bei de Salariéë vun der Post, der Post Telecom, bei Luxtram, wou mer iwwerall ee grousse Retard eegentlech hunn par rapport zum öffentlechen Déngscht a wou mer am Fong dee déi Equivalenz och an Zukunft erëm wëllen hierstellen, eben doduerch, dass mer se dann déi global Verhandlunge mat abannen. Bon, da kommen ech zu eiser zweeter grousser Fuerderung, dat ass dann effektiv, dass mer mengen, dass et eng Punktwäerterhéijung misst ginn. Mir hunn do effektiv, well mir hunn ënnert eis diskutéiert a mir koumen do effektiv op fënnef Prozent, an dat schéngt eis gerechtfertegt. Et schéngt eis gerechtfertegt och par rapport zu der allgemenger Lounentwécklung während deene fënnef Joer, wou et eigentlech keng Upassung gouf vum Punktwäert. Well wann een, an do hu mer elo déi nei Zuelen, déi elo am Projet de loi stinn, Zum Ajustement vum Mindestloun, dee jo elo zum éischte Januar soll kommen, ëm 3,2 Prozent. Do gesäit een eegentlech just schonn op déi véier Joer 2018, 2019, 2020 an 2021 kumuléiert eng Lounentwécklung vu 6 Prozent. Dat heescht, déi ass iwwert deem, wat mir hei fuerderen. An Kann een dovunner ausgoen, dass déi Lounentwécklung och nach 2022 am Allgemenge méi héich wäert sinn? Well alleng beim Coût salarial schätzt de Statec, dass deen dëst Joer mat, inklusiv enger Indextranche just, déi bezuelt gouf, déi zweet gouf jo verréckelt, bei iwwer 6 Prozent géif leien. Dat heescht, dass mer eegentlech insgesamt, kann een dovunner ausgoen, dass mer souguer nach wäit iwwer 6 Prozent leie bei der allgemenger Lounentwécklung. Dat heescht, mat eiser Fuerderung geet d'Schéier net weider an d'Lut. Et kann ee soen, dass e partielle Rattrapage par rapport zur allgemenger Lounentwécklung a par rapport zu deene fënnf Joer, wou et ebe keng Punktwäerterhéijung gouf, wier elo während deene fënnf Joer all Joers ee Prozent bezuelt gëtt. Mengen ech, hätt dat kee Mënsch schockéiert, mee dat ass eben net geschitt. Duerfir gi mer wierklech an an déi Verhandlungen, wa mer dann un den Dësch gelooss ginn, an aus all deenen Argumenter, déi ech virdru gesot hunn, mengen ech, mir misste wierklech op dës Kéier dobäi sinn, dass et eigentlech kaum nach Argumenter gëtt, dass mer net méi dobäi sinn. Da gi mer eebe mat där Fuerderung do eran. Et kann een nach soen, wann Der kuckt, wat am Ausland geschitt, ech mengen, de Georges Merens wäert och nach e bëssen dorop agoen, an Däitschland fuerderen d'Kollegen am öffentlechen Déngscht, 10,5 Prozent, dat wier esouguer onner méi wéi déi 5 Prozent plus déi zwou Indextranchen, déi regulär sollen erfalen d'nächst Joer. Et ass e bëssen, bon, et spiert een, dass eng Stëmmung am Land geschaaft gëtt géint esou Lounfuerderungen, andeems sech eebe just op déi héich Salairen eleng bezu gëtt. och net gesi gouf, dass an all deenen do Beräicher, déi mer hei vertrieden, grad och während der Coronapandemie, immens vill Iwwerstonne geschafft gouf, wou et zäitweis Regelunge gouf, wou bis zu 60 Stonnen d'Woch, bis zu 10 Stonnen den Dags konnt geschafft ginn, wat alleng och schonn aus eiser Siicht mat dozou bäidrégt, dass op all deenen Niveauen eegentlech eng Lounfuerderung berechtegt ass. Mee mir mierken, et gëtt virun allem iwwert d'Ongläichheeten tëscht de Léin geschwat. Dat ass och scho bei der Indexdiskussioun de Fall geweest, wou een eegentlech dann esou duerstellt, datt et jo, bah, datt eegentlech souzesoen de Feind, an op deen ee muss neidesch sinn, ass deen, deen 2.000 Euro méi verdéngt wéi ee selwer, an dee soll jo awer da wa méiglech net méi kréie wéi ee selwer huet. Dobäi kritt ee jo awer net méi, wann dee lo näischt bäikritt, souguer am Géigendeel. E weidere Lounstopp an der Fonction publique géif denzou bäidroen, wéi en och déi lescht Joer gemaach huet, dass de Mindestloun sech weider méi lues géif entwéckelen, well dee gëtt jo berechent op der allgemenger Lounentwécklung. Dat heescht, dann fält den Ajustement och méi niddreg aus, wéi wa mer an der Fonction publique d'Salairen erhéijen. Wouriwwer relativ mann geschwat gëtt, sinn d'Ongläichheeten um Niveau vum Patrimoine. Do hat mer virun dräi Joer d'Zuel vum LISER, dass hei am Land 159 Persounen ee Véirel vun der Valeur vun de Possessions foncières, déi fir d'Particulieren zougänglech sinn, hunn. Mir hunn allgemeng Entwécklung, dass d'Betribsgewënner méi schnell wuesse wéi d'Léin. Dat heescht, duerch d'Secteure mir hunn eng ongläich Behandlung bei der Besteierung vu Revenuen aus dem Kapital a Revenuen aus Aarbecht. Dat gëllt och fir d'Fonctionnairen an och fir de ganzen ëffentleche Secteur, wou mer och gesinn hunn, datt do d'Recettë ganz gesond sinn. Alleng. Zum 30 de September hat mer eng Croissance vun de Recettë just op der Lounsteier vu 14 Prozent par rapport zu 2021. An dat läit jo natierlech och drun, just fir déi Fuerderung och ze rappeléieren, dass et eben zënter Jore keng Upassung méi gouf vun der Steiertabell un un d'Inflatioun. Dat heescht, mir hunn eng Diskussioun, déi haaptsächlech eegentuell wëll Jalousien an Näid tëscht de schaffende Leit schafen an sech haaptsächlech op Diskrepanzen tëscht de schaffende Leit baséiert an do wëll Divisioune schafen, amplaz iwwer déi grouss Ongläichheeten tëscht Aarbecht a Kapital an um Niveau vum Verméigen a vum Patrimoine ze schwätzen. Dat mol allgemeng als Remarque. Mir kënnen natierlech duerno och nach am Froendrill nach weider drop agoen. Bon, da wëll ech just kuerz nach op e puer aner Fuerderungen agoen. Ech ginn awer elo net op den Detail, deen hutt Der virun Iech leien, dee krut Der och schonn Enn Oktober geschéckt. Mir hunn och d'Fuerderung vun demokrateschen Delegatiounswahlen an der Fonction publique. well mer do ëmmer méi feststellen, wat fir Defiziter et gëtt par rapport zu de Salariéen an da jo och zu de Gemengebeamten, wou et eegentlech net méi verständlech ass, dass et an de Verwaltunge keng demokratesch Personalvertriedunge gëtt. Dee Problem ass elo konkret opgefall während dem Covid-Check, wou de Staatsrot dat opgeworf huet. Da kënnt een dat jo awer net uniform Fir all schaffend Leit maachen, da misst een een anere Modus fanne fir d'Fonction publique. Mee dat gëllt net nëmme fir de Covid-Chèque, dat gëtt allgemeng, dass eng Matbestëmmung an der momentaner Form net méiglech ass, soulaang een iergendsch net an all Verwaltung gewielte Personalvertriedungen huet. An dat ass och eppes, wat mer an deene Verhandlunge vum Accord salarial wëllen uschwätzen. Mir hätten och gär eng Diskussioun iwwert d'Aarbechtszäiten. Mir hu festgestallt, datt a leschter Zäit d'Iwwerstonnen och immens an d'Lut gaang sinn. Eist Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft hat do nach fir e puer Deeg e Communiqué mer och festgestallt hunn, dass am Enseignement fondamental wéi och secondaire en enormen Ustig ginn. An dat ass total de falsche Wee. Am Géigendeel misste mer eegentlech och am ëffentleche Secteur iwwer Aarbechtszäitredukzéierunge schwätzen. A wann den Aarbechtsminister eng Analys an Optrag gëtt, fir ze kucken, wéi een dat bei de Salariéen ka maachen, menge mer, dass mer och esou eng Analys misste maachen an engem Aarbechtsgrupp um Niveau vun der Fonction publique. Bon, dann fuerdere mer och d'Ofschafung vum Bewäertungssystem, deen wierklech näischt bruecht huet, ausser méi, méi administrativen Opwand, wann en, wann dann déi Bewäertung iwwerhaapt duerchgefouert ginn. Well meng Echoen aus ville Verwaltungen, dass d'Leit iwwerhaapt mol net déi Bewäertung kënne maachen an dann och net kënnen an de Genoss komme vun deenen zousätzleche Congésdeeg, déi een elo da potenziell kënnt kréien. An ech mengen, dee Wäertungssystem, dee mer vun Ufank u kritiséiert hunn, huet sech wierklech net bewäert an dee gehéiert ofgeschaaft. Do si mer da jo, mengen ech, och d'accord mat der Majoritéitsgewerkschaft an der Fonction publique. Bon, an dann, da muss ech, dat hat ech virdru vergiess, de President vun eiser Abteilung, deen ass President vun der Vereenegung vun de Poliziste mat Sekundardiplom, dem Misch Mangen, wollt hat onerwolle kuerz agoen op eis Fuerderung vun enger Opwäertung vun den, bäh, vun der Karriär vun deenen ale Polizisten, déi nach am C1 agestallt gëtt, obwuel se eegentlech e Premières oder en Treizièmesdiplom hunn, mer nach ëmmer d'Situatioun hunn, dass mer 600 Polizisten hunn, déi e Schoulofschloss hunn, déi elo méi schlecht aklasséiert sinn, wéi déi nei agestellte Kolleegen, déi se zum Deel selwer mussen ausbilden dann, déi an de BEen kommen a wou mer jo als OGBL och déi Fuerderung vun deenen ënnerstëtzen, dass déi dann eeben och d'Méiglechkeet hunn, an de BEen ze kommen. Dat ass en Dossier, dee lech jo schonn zënter Jore schleeft, wou wierklech eng grouss Ongerechtegkeet besteet. wou mer Juristereie scho laang ënnerwee sinn, am Moment och um Niveau, ass et och op den Niveau vum Verfassungsgericht gaang, do wäerte mer dann nach drop, mä mir géife wierklech d'Regierung opfuerderen an wollten dat dann eben och am Accord salarial nach eng Kéier fuerderen, fir déi Situatioun endlech ze redresséieren an déi Leit dann an de Being opzehuelen. Naja, domadder wollt ech dann stellvertriend fir de Mich Mangen mol ophalen an da géif ech dem Georges Mehrens d'Wuert ginn, fir e bësse méi spezifesch iwwer d'Eisebunn dann ze schwätzen an hire Rôle am Accord salarial. Jo, merci Frédéric. Also de Frédéric huet scho villes gesot. Ech wollt just eng Kéier de Bléck vun den Eisebunner dann eng Kéier gesoen. De Minister Hansen, a mir hunn him et gesot, weess ganz genee, datt mir Eisebunner, statutaresch Eisebunner, eent zu eent un dem Accord salarial drunhänken an duerfir ass et fir eis net tolerabel, dass mir an deene Verhandlungen net dobäi sëtzen. Viru kuerzem huet de Minister gesot, dass hie mat Leit geschwat hätten, déi sech géife quasi scho schummen, wa se elo géifen eppes méi an der Pai kréien. Ech kann e versécheren, mir Eisebunner schummen eis net fir eis Paien. An ech géif de Minister dann eng Kéier invitéieren, mat mir op den Terrain vun der Eisebunn ze goen a mat eisem Zuchpersonal, mat eise Lokführer, mat eise Stellwierksleit, mat eise Leit aus dem Gleisbau, déi ganz schwéier Abus'en an hire Carrièren duerch den Accord salarial 2015 kritt hunn, mat deenen ze schwätzen. Well déi wäerten him dann eppes anesches soen. Déi schummen sech jiddefalls net fir hir Pai. Wann den Här Minister, ganz kuerz, wann den Här Minister awer keng Loscht sollt hunn, dat ze maachen oder en huet ze vill Angscht, mat op den Terrain ze goen, mat deene Leit ze schwätzen, déi mat an drun ass, da géif ech proposéieren, datt mir Eisebunner eis eng Kéier géife e bëssen Zäit fir hie huelen. Ech war elo de Méinden um 24 Stonnen Streik vun der éisträichescher Eisebunn. Mëtt der Woch waren déi belsch Kolleegen drun, de Weekend waren d'franséisch Kolleegen drun. Déi hate sech alleguer Zäit geholl. A wann de Minister wëll, datt mir Eisebunner eis dann och eng Kéier 24 Zäit fir hien huelen, da musse mir dat maachen. Et hänkt just dann un him of an awer un enger CGFP, déi alles blockéiert, Ob mir kënnen do matschwätzen oder net.